Язмышлар ярында. Егерме ике сәгать унбиш минут күңел дулкыннарында язмышлар ярында тапшыруы. Студиядә мин Лилия Закирова. Бу тапшыруның темасын мин э, соңгы көндә генә үзгәрттем, чөнки әлеге эчтәлектәге хат күптән килгән иде инде. Соңрак җае чыккач укылыр дип планлаштырылып ул алып куелган һәм онтылган иде. Ләкин илебезне тетрәндергеч Авиакатастрофа булгач, ни өчендер нәкъ менә шушы хат искә төште. Язмыштан узмыш бармы дип атыйк без аны. Чөнки хат авторы үзенең хатын да нәкъ шулай атаган. Һәм ул язмыштан узмыш бар. Кеше эчке тавышын гына тыңларга өйрәнсә, язмышын үзгәртә ала дип исәпли. Ә сез ничек уйлыйсыз? Соңрак шалтыратып үз фикерләрегезне җиткерәсез, ә инде без хатны ачык.
Тапшырылмаган хатлар.
Мин дә бу хатны сезнең тапшырудагыча тапшырылмаган хат дип атар идем. Ул минем иремә мәңге барып җитмәячәк. Һәм мин аңа әлеге хат аша ник син минем сүзләремә колак салмадың диеп илерәм. Хөрмәтле күңел радиосын тыңлаучылар һәм Лилия, мин язмышлар ярында тапшыруын тыңлап барам. Кешеләрнең язмыштан узып булмый диеп кул кушырып утырырга кушканнарына аптырыйм мин. Үз тормышымда булган, тормышымда булган берничә вакыйгадан мисал китерәсем килә. Нәрсә диярсез икән? Беренче чирак. Студент вакытта булды бу. Укулардан соң авылга кайтып барабыз. Ул вакытта без Авылга попутка белән кайта идек. Иртәгә кайтам дигән төнне төш күрдем. Без өч кыз каядыр барабыз, һәм мин кисәк кенә кире борылам. Мине чакыралар, чакыралар, ә мин алар янына бармыйм. Ә үзем сәбәбен дә аңламыйм. Адашкандай басып торам. Ә аннары карыйм, теге кызларны ут ялма була. Ә мин читтә күзәтәм. Яшь вакыт бит. Уянгач бу турда сөйләштек тә, көлештек тә, оныттык та шундук. Һәм укулардан соң өчәү юлга чыктык. Машиналар сирәк йөри, кайтасы юл ерак иде. Кыш көне караңгы тиз төшә. Бер машина килеп туктады. Монда өч егет утырганнар. Безнең беребез артык булса да утыртабыз, сыйдырабыз диделәр. Беренче булып машинага мин кереп утырдым. Һәм шунда бу егетләрдән килгән Эчкән истәнме, әллә инде бүтән нәрсә булды микән, нидер этәргеч бирде дә, машинаның икенче як ишеген ачып төшеп тә киттем. Кызлар аптырашта калды. Әйдә инде суябыз бит. Хәзер караңгы төшә, ни белән кайтасың дип алар миңа ялына. Юк, мин автобус көтәм дип китеп бардым. Машина кузгалып киткәч, айнып киткәндәй булдым. Менә юләр мин әйтәм. Хәзер ни белән кайтам инде мин? Шунда озак кына басып тордым да, машина булмыйча кире тулай торакка кайтып киттем. Һәм кайта алмаганыма төннәр буе елап чыктым. Еллар үткәч, дус кызларым әйләнеп килмәде. Аларны бу егетләр бер авылның умартачылыгына алып кереп, мәсхәрәләп үтергәннәр иде. Карлар эргәч кенә таптылар үзләрен. Бу хакта ул елларда күп сөйләделәр, газеталарда да яздылар. Мине күпме сорауларга йөрттеләр. Һәм мин юләр машинаның маркасын да, номерын гына түгел, төсен дә истә калдырмаган идем. Ахырдан үземнең төшемнең мәгънәсенә төшендем дә. Шуннан соң мин аларга бик тә игътибарлы була башладым. Ә менә иремне саклап кала алмадым. Ул мине тыңламады. Шулай да Ике тапкыр гомерен зайта алдым мин аның. Берсендә авылда үй күтәрәләр. Ире мастан бүрәнәләр биреп тора. Ә мин аш әзерлим. Суган тураганда әллә нишләп киттем дә кулымны кистем. Һәм тизрәк юасы һәм бәйли соронга мине нәрсәдер ишек алдына тәрде. Мин атылып чыктым да иремне чакырдым. Ә ул минем елап торганымны күреп йөгереп тә килде һәм көләргә дә тотынды. Чебен тимәс, челитер булсаң булырсың икән. Борнак кискәнгә мин эштән аералар димени? Шушы сүзләрдән соң үземә ят булып китте хәлдә. Һәм кинәт кенә кычкырган тавышка борылып карасак, бура өстендәге зур гына бүрәнә бавы өзелеп, минем ирем басып торган җиргә килеп төшкән. Әгәр дә мин аны чакырмаган булсам, агачка басыласы иде. Икенче юлы мин аны шулай ук тук сукканда коткарып кала алдым. Ул моңа әлбәттә әллә ни ышанмаса да, кыек атып туры килү дисә дә, барыбер күңелендә миңа карата хөрмәте зур иде. Ә менә соңгысында тыңламады. Аның ял көне, авылга кайтасы көне без. Дус егете үз урынына эшкә чыгарга куша. Күңелем сизә яхшыга түгел. Барма дим. Ник ди? Ярты гына көн эшләп кайтам да аннан соң кайтабыз авылга ди. Кешегә ничек каршы килем соң мин? Ул мине бит гел тыңлый ди. Җибәрәсе килмәүдән хәтта документларын җыеп куйдым. Ләкин кечкенә улым табып алып китерде дә бирде. Ул чыгып киткәндә күңелдә бер кал өзелгән кебек булды. Сиземләвем юкка булмаган икән. Ул әйләнеп кайтмады. Машинага кысылып, урында ук җан биргән. Ә мин ике балам һәм дүрт айлык Авырым белән ялгыз калдым. Иремне күмгәч, туачак балам хакына дип үз-үземне кулга алырга тырыштым. Тыныч булдым. Табиблар тикшереп тора. Бала яхшы гына үсә, тайпылышлар юк. Инде 5 айлык булды. Һәм тагын төш күрә. Ирем килде дә, кулын минем эчемә куеп тора. Шул вакытта минем күңелдә тагын нидер өзелде. Сискәнеп китеп уяндым. Төш көне икән. Икенче көнне иртүк торып, гадәттәгечә эшкә киттем. Кәеф яхшы иде, ләкин бала селкенми. Ул көнне эшләп кайттым һәм яңа көн тугач табибка барас иттем. Соң иде инде. Баланың йөрәге типмәде. Шулай итеп ирем төшемдә килеп алды туачак баламны. Бер үзе өч баланы үстерә алмас дигәндер мөгаен. Эшке сиземле еш була. Аны вакытында аңлый белергә генә кирәк. Барысын да язып тормыйм. Шулай да Язмышымны уңай якка үзгәртерлек тагын ике хәл хакында язасым килә. Балаларымның берсенә 7, икенчесенә 4 яшь иде. Алар өйдә калды, ә мин гадәттәгечә эштә. Телефоннар юк. Күңелем тыныч түгел. Әллә нишлим. Күз алдыма ниндидер төймәләр килеп баса. Ә эштән соң Яңа ел бәйрәмен билгеләп үтәсе идек коллективта. Түздем, түздем дә, эшем төгәлләнер алдыннан сорадым да кайтып киттем. Күпме генә кыстасалар да бәйрәмгә калмадым. Әни чирләп тора иде. Аңа нидер булгандыр дип, авылга кайтырга кирәк дип ашыктым мин. Һәм өйгә кайтсам, ике балам аңсыз ята. Әбиләреннән калган көчле дару таблеткаларын табып алганнар. Ашаганнар. Менә ни өчен төймәләр күз алдыма килгән икән. Әгәр дә шунда чак кына сыңарган булсам, язмышымның аст өскә килеп, япа ялгыз каласы кеше идем мин. Һәм тагын бер очрак. Кызым белән киявем дуслары белән ял итәргә барга җыйналар икән. Миңа әйтмичә генә әзерләнеп тә куйганнар. Һәм шул вакыт оныгымның температурасы күтәрелмәсә, өчесе бергә китәселәр икән. Ләкин онык чирләгәч миңа китерделәр. Шунда инде белдем. Бик теләп алып калдым оныкны. Карарга риза булдым. Ләкин шул вакыт алар ишектән чыгып китәргә җыенганда, ирем белән булгандагы кебек күңелдә тагын нидер өзелде. Һәм мин ишек төбендә таптанып торган кызымның кулымнан эләктердем дә күрше бүлмәгә чакырдым. Кызым, ишеккә аркылы ятсам ятам җибәрмим, дим. Кияүгә теләсә нечкә аңлат. Нидер булачак, дим. Кызым мине бик хөрмәт итә иде. Шуңадырмы, әллә инде Аллаһ ярдәме беләнме, сүземне тыңлады. Кияү әлбәттә тавыш чыгарды. Оныгың белән утырасың килмәгәнгә шулай итәсең син дип үпкәләп, ишекне каты бәреп чыгып та китте. Һәм алар ул көнне өйдә калганнар. Ә бер көннән соң дуслары фаҗигагә ләгеп барсы да юлда хәләк булган. Моны ишеткәч, кияү өенә кайтмыйча, туп-туры миңа килеп керде дә, кочаклап алып гафу үтенде һәм күзләрендә бу минутта яшь иде. Менә шундый хәлләр язмыштан узмыш табып яки язмышны уңай якка борып җибәреп була ди белгечләрдә. Ходай безгә күңел дигән көчле нәрсә биргән. Аңа колак сала белергә генә кирәк. Кызганыч, бүген күпләрнең күңелләре йоклый. Уятыгыз сез аны. Саклагыз үзегезне һәм якыннарыгызны дип яза хат авторы. Хөрмәтле тыңлаучылар, безә сез әлеге фикер белән килешәсезме? Язмыштан узмыш бармы соң? Аны үзгәртеп буламы? Әллә бу хаттагы хәлләр шулай ук алдан язылган Шуңа сәбәп табылганмы? Әллә инде фәрештәләр саклаганмы? Сезнең белән алдан сиземләү, төштә күрү очраклары булганы бармы? Әллә бу бөтен кешегә дә бирелмәгән микән? Мисаллар китерә аласызмы? Күңел сизү нәрсә ул? Инде 17 ноябрь көнне булган авиакатастрофаны гына алыйк. Халәк булганнарның якыннары сөйләгәнчә, кайберләрнең бу рискка утырмый калу мөмкинлекләре булган. Кемнәрнеңдер күңелләр алдан сиземләгән, күңелләре тынычсыз булган. Ләкин һәм Алланың рәхмәте белән җырчы Салават Фәтхетдинов та бу рискка өлгермичә калган. Аның сөйләвенчә, аңа шул көнне улы шалтыратып, әти, самолет белән түгел, поезд белән кайтыгыз дигән. Аның күзе сүзе. Сүзенә колак салып булса кирәк. Алар икенче көнне поезд белән кайтырга булганнар. Бу нәрсә? Аны фәрештәләр саклаганмы? Әллә инде күңеле сизгәнме? Әллә инде җырланасы җырлары бетмәгәнме? 54 89 21 телефоныбыз рәхим итеп шалтыратыгыз.

Язмышлар ярында.
Язмышлар ярында тапшыруы инде хат укылды. Фикерләр һәрберебезнең туган берәй бит. Ә бүгенге тапшыруда сезнең фикерләрне ишетәсебез килә. Инде фикер йөртү өчен сорау бирелде. Язмыштан узмыш бармы? Күңел сиземләве нәрсә ул? Сезнең белән мондый хәлләрнең булганы бармы? Шылтыратучы бар, хәерле кич исәнмесез. Исәнмесез, хәерле кич, шәһәрдәшләр. Нурания апа. Уен, Рания апа. Э, язмыштан узмыш э, ниндидер очракларда бар. Ләкин ниндидер очракларда э, алдан сигналлар күрсәт нәрсә дә булса тоемлау булса да, төш аркылы булса да, кайчакта аны кызганычка каршы реализовать итеп булмый. Барыбер вакыйга ну, буласы була. Була инде. Әйе.
Мин бу ханымга бик сокланам, аның бик зур ихтыяр көче беренчедән, икенчедән ул бик игътибарлы үзенә карата. Оек акыл белән, рациональная дибез. Оек акыл белән. Әгәр дә менә хисләр күбрәк булса, алдан бирелгән күрсәтелгән тоемлаулар, сигналларны үтәү авыррак була. Шуңа күрә бу ханым, әгәр дә инде уң һәм сул ярым шарлары баш миенең дип карасак, гармониядә дибез. Ә минем үзем белән андый вакыйгалар гел булып тора. Кызганычка каршы, мин бу ханымнан аермалы буларак, бик зур негативный вакыйгалар минем белән булгалады һәм булып тора. Мин э, моны инде э, язмышка да сылтыйм. Шул ук вакытта выбор дигән әйбер дә бар, сайлау. Выбирать иткәндә сайлыйсың э, э, үзең өчен генә түгел, мин эгоист түгел чөнки. Э, бу вакыйга башкаларда тагын ничек э, чагылыш табар? Минем окружениедагы кешеләрдә дигән уйлардан да чыгып эш карар кабул итәргә мәҗбүр булдым мин. Әйе. Менә мисалга, кияүгә чыгар алдыннан э, минем 4 ай э, Уң күзем тартты. Дүрт ай буена. Дүрт ай буена.
Мин укытучы буларак балалар белән экскурсияләргә Казаннарга барып йөреп кайттым исән сау. Отпускага чыктым һәм э, от Казан э, Минзәләгә барып чәчемне кистердем дә икенче көнне э, изнасиловать иттеләр мине. Я Худай. Эшләделәр. Ага. Әйе, шул кешегә кияүгә чыктым мин. Ә, Шул аңа кешедән чыгасы бала түгел таптым идегезме? мин. Э, Аңа ч- э, юк, мин ул кешене сөймәдем, э, эзәрлекләде, эзәрлекләде ул мине. Э, э, Ну, э, э, ситуация язмышка язылган булгач, аны бит инде э, без, э, язмышны күзәтеп торучы өстәге көчләр барыбер безнең программаны толкают безгә, безнең язмышка кертәләр. Мгм. Мин бу карарны кабул итүнең сәбәбе ике төрле булды. Беренчесе, дүрт ел алдан мин шушы вакыйганы күргән булып чыктым төшемдә. Яратам.
Бу стресс мине яңа баштан кино, э, э, кино шикелле, э, телевизор экранында шикелле, бөтен шул төш кабат миңа күрсәтелде дә. Икенче сәбәп, әнием ялгыз кала, мин хәзер э, бу вакыйгадан соң э, бу авылда кала алмыйм, чыгып китәргә кирәк дигән фикер белән мин сайладым э, Беренчесе, әни сәбәп, ул ялгыз һәм авыру, икенчесе, язмыш шушы икән минем. Мин бу төшне гомер буе расшифровать иттем, әнә былтыр гына окончательно осознать иттем. Бу кешегә кияүгә чыксаң, синең язмышың менә шулай тас сукмак һәм үз-үзең үз-үзеңә язмышыңа, төп язмышыңа каршы бару дигәнне күрсәткән булганнар миңа. Ә мин менә шушылай жертва дибез инде психологиядә. Мин жертва булып калдым. Соң инде бу тәрбия, тәрбия дә булган бит инде шулай бит. Әйе, әйе. Бу бу йолалар безнең мөселман тәрбиясе, ата-ана, гаиләдәге ролең инде менә шулар. Ярар. Ләкин кызган мин болай дип әйтер идем. Тормыш тәҗрибәмнән һәм миндә бит инде клиентлар күп бик күп шундый ук язмышлы яшьләр дә олыгайган кешеләр дә миңа килә консультациягә ләкин шул вакытта мин чыгып киткән булсам да яңадан барыбер бу ситуация икенче икенчерәк вариантта булса да кабатланырга мөмкин иде әгәр дә кеше вакытында дөрес выбор сайламаса ситуация кабатлана эчтәлеге буенча димәк буласы икән була да куя инде буласы икән ул барыбер булып куя инде Без аны бары тик э, чакта йомшарта алабызмы, үзгәртә алабызмы, ничек бу? Әй, аз гына вакытын э, үзгәртә алабыз, аз гына э, ситуациясен э, үзгәртә алабыз. Менә шулай. Китап язучы, шигырь язучы э, язып бетергәч аз гына мисалга корректировка ясаган кебек кенә була. Мгм. Э, аннары э, котылган чиракларым да күп булды. Э, мәсәлән э, без институтта укыганда э, беренче январьга сессиягә барырга кирәк булган самолет очмый кызлар белән тоже машинага кереп утырдык интуициям гомер буе көчле шул сәбәпле тоже менә бу ханым сөйләгән шикелле болар жаргон белән теге төрмәдән чыккан кешеләр жаргоны белән сөйләшәләр башкаларга бу барып җитми кызларга ә миңа бу шундук барып җитте мәсәлән анда алар үтерү турында сөйләшеп бардылар минем йөрәгем урыныннан күп купты мин разия дигән актаныш кызын сөйрәп төшереп төшеп калдым шулай итеп исән калдым ул вакытта дип уйлыйм инде менә бу бу к примеру беренчесендә мин үземне үзем интуицияны тыңлап котылганмын ә ләкин икенчесендә барыбер ниләр персонажлар гына алышына дип әйтергә ярый Понимаете? Шулай. Менә шулай Нурания апа. Әйе. Мин инде сөйләшәм, э, күп эфирда башкалар да чыксын. Э, э, аннары нәрсә дип әйтәм мин? Менә ул язмышны үзгәрткәндә ике төрле знак белән була. Карма, закон карма буенча, э, безнең нәселдә, геннарда, безнең бит инде бик күп гасырлар аркылы барыбер килеп җитә э, безнең кан кардәшләребезнең тормышында ниндидер э, дөрес һәм дөрес булмаган адымнары. Менә шуларны төзәтү өчен шул геннар буенча бу вакыйгалар урысча әйткәндә ангеллар, татарча әйткәндә фәрештәләр тарафыннан безнең каныбызга, безнең программабызга, яшәү э, э, язмышыбызга язылган. Аны кем дә булса төзәтергә тиеш. Ә төзәтергә тиеш без аны күреп кенә, әйбит. Э, шушы авырлык аша үтеп кенә. Әйе, шушы авырлык аша үтеп. Яки осознание, бит көчле осознание аркылы.
Димәк, Нурания апа, ничек күңелгә ничек колак салырга соң? Күңелгәме?
Күңел ул менә бәләкәй генә бер сизмәгәндә ниндидер бер җил формасында гына йөрәктә, точно йөрәктә без назидание инде русча әйткәндә сине ул насиловать итми ул сиңа кабат кабат та әйтми ул бер генә бер мгновение Килә дә китә.
Шул уй, шул сүз не без туеп алабыз шул программаны. Шуңа күрә монда инде ул әйбер якын айгам очракта. Якын. Димәк, ул якын бу вакыйга булырга тиеш шушы араларда. Бу чакта менә дөрес адым ясый бу эфирдагы ханым, хатны язучы ханым. Әгәр барыбыз да шулай булсак, менә бу инде төзәтү, үзеңнең үзеңне тыңлау, э, тыңлый белү һәм вакыйганы э, яңача язып кую. Бу очракта карм тоже шулай үтәлде дип әйтелә. Программа үтәлде дип. Үтәлә. Үзгәртеп җибәрә алу шушы була торгандыр инде, әйбит. Әйе, әйе. Менә язмышны үзгәртә. Бер җибәрә алу чак кына. Әйе, ләкин 100% бер кеше дә язмышын үзгәртә алмый. Чөнки без социумда яшибез, безнең тирәдә. Менә бу э, мин ике көн өйдән чыкмыйча бу самолеттагы э, кешеләрне карадым гороскопларында кайберләрнең даталарын карадым э, язмыш инде монда. Мине әлбәттә э, хөрмәтле президентыбызның хөрмәтле э, улының менә ялгыш шул самолетка э, эләгүе борчый бик нык. Аның вариантлары ул бит инде акчага да бар тоташа. Аның вариантлары булгандыр димен инде мин. Менә шул уйлар мине борчый. Потому что э, самолетта бик күп төрле э, язмышлы кешеләр була. Әйе. Бәлки анда ялгышып, э, шул массага эләккән ялгыш үз язмышы буенча булмаган кешеләр дә булырга мөмкин. Менә ансы аяныч. Ә күбесе, әйе, аннары бер елны бит теге балалар э, Уфадан очкан балалар тоже карадым. Э, анда э, барып тоташа шушы балаларның очышын Швейцариягә оештырган бизнесменның һәм аның кызының язмышы аркылы барды. Менә террор һәм башкалар алар инде бер кешенең ачы язмышы тирәсендә йөргән башкаларга да бүлеп бирелә. Монысы менә случайность булырга мөмкин. Әйе.
Рәхмәт сезгә, Нурания апа. Уңышлар телибез эшегездә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шәһәрдәшебез, психолог, астролог Нурания апа килеп чыкты безнең турдан тур эфирга һәм инде үзенең менә шундый э, фикерләр белән уртаклашты. Шылтырата аласыз. Алга таба да хәерле кич. Исәннәрмесез. Мин Альбина ханым булам. Әйе. Бу ханымның шул кадәр интуициясе көчле, сокланырга гына кала чыннан да. Менә шулай бәхетле яшәсен. Һәм мин үземнең интуициям көчлелеккә кайбер чакта шаклар катам. Менә төгәл 40 ел булган хәлне генә сөйләп китим әле. Әйдәгез. Авылыма кайтырга уйладым, әнкәем авырганда.

Иртәнге алтыда һәм көндезге уникедә автобус була диеп. Мин уйлап торам, моның кайсы авария ясый микән, берсе авария ясый инде дип уйлап торам. Менә ичмаса, тиктомалдан.
Тиктомалдан.
Минем интуиция бик көчле ул вакытта да, ләкин яшьлек белән мин аны тыңлап бетермәгәнмен. Хәзер мин искиткеч менә балаларым да шакката. Балаларда да шушы әйбер бар минем. Һәм уйлап торам, менә моның кайсы авария ясый. Ярар. Көндез уникедәгесе авария ясый дигән фикергә килдем. Анализлый башладым. Яшь бала белән миңа иртәнге алтыдан китү өчен Азнакайга килеп кунарга кирәк. Ә Азнакайга килеп кунмасам, уникедәге белән китсәм, әнием белән тагын бер кич булам бит әле. Һәм менә шушы әнием белән бер кич булам дигән фикер җиңде дә, мин уникегә билет алдым. Юл буена бик Игътибарлы булып кайттым, балам бәрелә күрмәсен, ялгыз, ялгыш тормозить итмәсә дип. Ул уй минем бер минутка да күңелемнән чыкмады. Һәм килеп җиттек. ГИСның теге биек йортларын күрдем. И, эчемнән генә уйлыйм, карале, ничә сәгатьләр, төннәр буе мин бит инде йокламадым, билетны алып кайтканнан соң. Һаман эчем пошып торды бит инде. Күпме борчылган идем, карале, кайтып та җиттек, дип уйлап бетердем. Ул арада безгә аркылыга. юлны аркылы кисеп, самосвал килеп керде. Мин аңладым, хәзер безнең авария булганы, мизгел ул, бер мизгел. Һәм бу самосвал безне тишеп, автобусны тишеп кергән, соңыннан зур тишек инде автобуста. Һәм без уңга, кубитка очтык, чокырга, тирән чокырга. Аннан соң ниләр булганын сөйләп тормыйм инде, ул искиткеч, аны кешегә күрергә язмасын. Һәлак булучылар булдымы? Юк, һәлак булучылар булмады. Булмады сразу гына, ләкин анда бер ир белән хатын бик нык кычкырдылар, баш, баш дип, менә шулар утырган җирне тишек, гел шаккатмады, читтән караганда. Без шактый гына аска очтык инде.
Димәк, адәм баласына чыннан да Ходай тарафыннан бирелгән бу сеземләү. Каяндыр сигнал килә икән. Без интуиция дибез. Ә менә мин хәзер зур яшьтә бит инде. Мин хәзер уйлыйм, ә бәлкем, моны безгә фәрештәләр әйтә торгандыр? Чөнки миңа фәрештәләр әйтеп, үлемнән алып калганы бар, бусы башка тема инде. Менә ичмаса.
Сөйләшербез әле берәр тапкыр Альбина ханым, ярыймы? Алла теләсә. Ярый. Саубуллашабыз сезнең белән. Менә бит нинди хәлләр, нинди э, генә язмышлар юк. Тагын әйтер сүзләрегез бармы, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз? Оннан килешәсезме сез менә хәзер генә яңгыраган фикерләр белән һәм хат авторы белән э, күңел сизү нәрсә ул? Бармы ул сездә? Э, хәерле кич. Хәерле кичләр булсын. Тыңлыйбыз сезне. Бу яңа шәһәрнең 3 нче бистәсеннән Фәнис Әйе-әйе. Бик тә килешәм менә бу Алда ханым белән дә килешәм менә ул алдан күрүчәнлек Ходай таңа рәхмәт ахыры бугыннан буынга нәселдән нәселгә күчә торгандыр менә минем әнием хәрвакытта сөйләде әбием турында минем әнием инде төпчек бала булгач әбием яшәгән әбием авырып киткәч тендә әниен дә саклап кала торган булган хәрвакытта әйтә торган әни көлеп кызым бар әле чык курыкма Өйдә ятсаң, җегетләр килмәс, тормышка чыгармассың, мин әле бүген үлмим. Әле мин яшим, курыкма. Шул көннәрдән бер көнне килеп, хәерле вакыт үткәчтен, мин үзем киенә башладым клубка. Әйттем, кызым, син чыкма инде бүген. Мин Гаппами җан бирәм, бәхетләшеп калыйк, дип туктатып, шул әйтеп, шул сәгатендә җан да бирде, ди, моңа бит инде Ходай Тәгалә рәхмәт белән фәрештә аркылы үлем күренгән, вакытында әни туктатып калган. Искиткеч хәлләр. Әнием шуннан соң шушылай итеп 62 яшендә үлер дип беребез дә уйламыйбыз, биш балабызны җыйды. Башта бүләкләрне таратты, аннары да әйтте, балалар, мин үләм, диде, без уенкыга салып, нинди үлү, балалар үсә, оныклар үсә, сиңа нинди үлү әле бу яшеңдә, юк, вакыт җиткән. Дә, үземне беләм, мин үлде дип еламагыз, мал бүлмәгез, туганнар белән талашмагыз, атагызны какмагыз, менә болар минем сезнең истәлегем булып киерсез дип һәрберебезгә, кызларга киленнәргә ак шәлләр, ирләргә, кияүләргә, малайларга күлмәкләр таратып шушылай итеп бәхилләшеп, Арабыз да китеп барды.
Менә бу да күрдем икән, ничек әйтмәдем ул?
Әйтте, күргән дә әйтте, палат җиремнең әйбәтлеген дә әйтте. Тамагыз, төшләргә керемен, бары җирем әйбәт диде. Менә мин хәзер дә хәтеремдә, ул безгә ничектер вакыт табып, һәр вакытта безгә әдәби китаплар укый торган иде, кичләрен кулында шәле булыр иде, бәйләп утырыр иде, безгә әдәби китаплар укыр иде. Менә шул вакытта хәтерлим, өченче класс баласы мин. Улым, мин яшьтә үлермен, ну, минем бары җурым әйбәт, менә мин төшемдә күрдем, ике җур, берсендә төтеннәр чыгып тора, кеше тавышлары ыңгыраша, берсендә, уңга киткән җирдә ап-ак, ниле, ап-ак йортлар күренеп тора, и мин шушында төртелеп калдым, и миңа бер бабай чыкты да, кызым, менә синең җураң шушында, дип, миңа шушы уң җурга күрсәтте, ак йортка, мин яшьтә үлермен, дип шул вакытта да әйткән, и аннан соң да әле менә өч яшьтә миңа ун ел, миңа кырык, Чәченә менә 37 ел элек тә шушы әйберне әйткән иде, и, менә шуны әйттереп, Самаевка утырып киттем, мин үләм, дип шушылай иттереп итте, и, үлгәннән соң да үземә керде, Ходаем инде кабул иттен, кылган догаларыбызны, ничек барып урнашканнарын, ничек җавап биргәннәр, алар сөйләп торуда мәгънә юк, ул кирәкле, күп сөйләргә дә кушмыйлар андый ларны, менә үземә дә бүген килеп кереп китәтеп куя икән, алдан нәрсәдер итә. Димәк, ул сезгә хаман килеп кисәтә. Ул хаман миңа килеп, үзенең торыш юнәлешен бирә. Менә мин тормышта тукталып нишлим икән дисә, ул миңа, улым, бу сиңа дөрес юл дип, үзенең юлын әйтеп куя хәзерләрен. Андый иниләр бар. Мин ышанам, бу ханым бөтен кешегә бирелми торгандыр. Мин үземне теге йөз процентлы фәрештә дип әйтмим, әмма ләкин чиста күңелле кешеләргә, менә җумарт кешеләргә дип әйтим, ниндидер кешеләргә Ходай Тәгаләнең менә бу ние бар, аны дөрес аңлап, дөрес бәяләргә генә кирәк.

Ничек сакланырга? Монсын инде күңелебездән сорыйк, аңа колак салыйк. Язмышлар ярында тапшыруына хатлар көтәбез.